X'taħseb inkabbru ftit il-bieb hawn? U t-tielet bedroom nixtieqha ftit iżgħar ħalli nagħmlu box room, ta? Xi kalam sa jkollna fejn inqegħdu xejn. Rigward tal-bieb idea tajba iva, xejn xejn jidħol aktar dawl mill-kamra wkoll. Dwar il-bedroom f'idejk għal kif tixtieqha inti. Tajjeb? Bonġu Kevin. Bonġu, bonġu Cherise, bonġu. Bonġu Ferry.
Mela Kev, kif tkellimna, nixtiequ nbiddlu ftit l-hemm u l-hawn. Bażikament dan il-bieb nixtiequh akbar ħalli jidħol aktar dawl fil-kċina. U l-bedroom ta' ġewwa nixtiequ nieħdu biċċa minnha ħalli nagħmlu box room. Possibbli Perry?

Kollox bil-permess se jkollok. M'għandekx għalfejn tinkwieta. Hemm xi appartamenti oħra li talbu xi modifiki. Issa li ħa nagħmel ħa niġbor l-emendi kollha f'daqqa u nitfa' sottomissjoni waħda biex jiġu approvati flimkien. Imma jilħaq ikollna l-permess qabel niffirmaw il-kuntratt? Iva, m'għandekx inkwiet. Din applikazzjoni għal emendi minuri. Qiegħda hemm speċifikament għal permessi li għadhom validi bħal tagħna. Dawn huma alterazzjonijiet interni li ma jaffettwaw l-ebda policy jew kundizzjoni ta' permess. Jiġifieri ma tridx tgħaddi mill-proċess kollu tal-ippjanar. Tinkwetax.
L-importanti li tagħmel ir-riklam tajjeb issa. Mela, ħalli f'idi, nisimgħu mingħandek!
Għal aktar informazzjoni żur www.pa.org.mt.
Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal. Esprit.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
Orienta.
Kickstart your breakfast the right way with Alpro No Sugars. Knockabout Sicilia tal-lum veru speċjali, mhux għax biss ħa mmorru f'waħda mill-ikbar attrazzjonijiet naturali li hemm fi Sqallija, però għax jakkumpanjani għal din l-avventura ħa jkolli miegħi lil xi ħadd veru speċjali. Faċilment niddeskrivih bħala d-dell tiegħi. Ismu f'ġurnata minn tal-inqas ngħidu mitt darba u ħafna drabi wara ismu dejjem insegwi ngħid No jew Stop. Imqareb, però grazzi għalih, kull sekonda tal-ġurnata tkun veru speċjali u llum vera emozzjonat u eċitat li ħa jkun qiegħed miegħi Sqallija. Knockabout jibda issa.

Mhux qiegħed waħdi. Miegħi għandi lil ħadd ħlief Milo Tornado! Dan huwa Milo le mhux Nelly. Nelly llum sfortunatament ma tistax tiġi magħna xi ritmu tal-avventura tagħna ħajkun naqra maġġel mhux ħażin. Nelly peress li ma tarax u għandha kundizzjoni f'saqajha ma tantx tkun tista' tlaħħaq, però toqgħdux tinkwetaw, Nelly tinsab tajba ħafna u kif tistgħu taraw qiegħda tagħmel wieħed mill-passatempi favoriti tagħha. Qiegħda titgħażżen. Milo ħa jkun qed jikkumpanjani għall-avventura tal-lum u isimgħu naqra fejn ħa mmorru. Id-destinazzjoni tagħna llum, L'Egole dell'Alcantara, Fi Sqallija, meravilja naturali definita mix-xmara Alcantara. Dan il-ġojjell uniku ġie kkreat min-natura permezz ta' flussi tal-lava antiki. Fil-Gole dell'Alcantara issib kolonni bażaltiċi li joħolqu pajsaġġi uniċi u drammatiċi. Issib ilmijiet ċari daqs il-kristall iserrpu u jikkreaw kaskati l-ġmiel tagħhom. Is-saħħa tal-ilma u l-ħbit mal-blat joħloq ħsejjes li faċilment tiddeskrivihom bħala melodija naturali. L-istorja ġeoloġika tas-sit hija evidenti fil-blat b'forom ikkumplikat, però li jikkumplimenta 'l xulxin u joħloq sfumaturi naturali li jwasslu għas-sbuħija naturali taż-żona. Gole dell'Alcantara Hija xhieda tal-qawwa tan-natura, spettaklu viżiv li jġiegħel lill-viżitaturi jitgħaxxqu b'din il-ġawhra ta' Sqallija.
Milo, jiena naħseb li s-segwaċi ta' min isiru jafuk xi ftit. Narrakkontawlhom naqra minn int?
Milo, Jack Russell ta' sentejn u nofs. Il-karattru tiegħu jesprimi l-veru karatteristiċi tar-razza Jack Russell, enerġija bla limitu u entużjażmu bla waqfien. Din ir-razza tal-klieb magħrufa għall-intelliġenza tagħhom u Milo mhux eċċezzjoni, kapaċi juża l-intelliġenza tiegħu biex jaħrab mill-affarijiet li ma tantx jieħu gost jagħmel. Milo għandu natura kuraġġuża, kurjuż ħafna, u persistenti. Ma jaqta' qalbu qatt, speċjalment meta tipprova toħodlu l-ballun jew xi ġugarell. Milo li kien għalih nagħmlu ġurnata nilagħbu. F'din ideali ta' Milo il-lob ma jispiċċa qatt. Għalhekk, faċilment lil Milo tiddeskrivih bħala enerġija bla limitu, però ifittex ukoll ħafna lfsiet. Bħalma jfittex ħafna wkoll l-ikel, b'Milo ħdejk qatt ma tista' tikol xi ħaġa u ma tħossx parajnej josservawk bi ħniena. Mill-ewwel se naqbad it-triq għal Franca Villa di Sicilia, ftit iktar il fuq minn Katanja. Daqs sagħtejn sewqan minn Pozzallo, biex nasal għal Gole dell'Alcantara hemm diversi entraturi. Aħna għażilna l-entratura mill-Parco Botanico e Geologico. F'din l-entratura issib għażla vasta ta' attivitajiet u sport li tista' tagħmel fil-Gole dell'Alcantara fix-xhur tar-rebbiegħa u s-sajf. Għax-xhur xitwin, minn din l-entratura tista' taqbad mogħdija li tieħdok fuq passiġġata mill-isbaħ b'veduti differenti tax-xmara Alcantara. Sarilna l-ħin biex nibdew l-avventura, Milo! Tlaqna! Biex ma jilus seta' jiġi miegħi sqallija għandu bżonn passaport u 24 siegħa qabel ma vjaġġajna morna għand il-vet sabiex tista' tiċċertifika li kien b'saħħtu biżejjed biex jivvjaġġa kif ukoll tagħtu mediċina mandatorja. Tul il-vjaġġ Milo kellu kabina privata tiegħu Fejn stajt ninżel narah x'ħin irid però jien għażilt li nħallih kalm u fil-kwiet. Kif wasalna Pozzallo nżilt għalih u sibtu fil-kabina rieqed raqda ħelwa għax mimli enerġija però dik in-naqa raqda iħobbha wkoll. Din il-mogħdija li ser nimxu hawnhekk f'dan il-Park Botaniku Ġeoloġiku tal-Gole dell'Alcantara Hija kollha kemm hi mmarkata b'sinjali. Hawnhekk armat sew sabiex jaċċertaw ruħhom li kull viżitatur ikun jista' jgawdi kemm jista' jkun mill-veduti kollha u jirnexxilu jagħmel il-passaġġ kif suppost. Aħna ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami. Kif niġu lura, nibdew il-mixja tagħna għax fil-verità l-mixja tagħna għadha laqqas biss bdiet.

Fl-ewwel parti ta' dan il-Park Botaniku Ġeoloġiku tal-Gole dell-Alcantara ssib żona tal-ħwawar. Imbagħad f'din iż-żona tal-ħwawar għal viżitaturi żgħar issib ħafna statwi ta' annimali preistoriċi flimkien ma' informazzjoni relatata mal-annimal partikolari. Ovvjament jagħmilha żona ideali għall-familji għax ma' kull pass jew tnejn tista' toqgħod tirrakkonta lit-tfal tiegħek jew lill-viżtaturi żgħar li jkun hemm miegħek l-istorja relatata ma' dak l-annimal preistoriku partikolari. mill-annimali preistoriċi għall-annimali tal-2024. Rajtuhom dil-familja ħelwa li hawn hawnhekk? Milo għadu ma qalax għajnejh minn fuqhom. X'ħa tagħmel Milo? Ħa tintefa' ħdejhom jew ħa tiġi miegħi? Jien naħseb aħjar jiġi miegħi, għax jekk tintefa' ħdejhom wala jiddejjaqhom u jkeċċuk 'l hemm. Ejja nkomplu nimxu. Dal-basket li għandi madar illum huma kollha affarijiet ta' dan l-imqareb għax la kont naf li ħanamlu ġurnata barra fin-natura Rrid niġi preparat.
Għal dawk romantiċi, hawnhekk issib La Terrazza dell'Amore, postazzjoni immirata għal dawk li jixtiequ jiktbu d-dikjarazzjonijiet tal-imħabba tagħhom.
Waħda mill-isbaħ affarijiet li tista' tagħmel meta tkun qiegħed hawnhekk il-Golle dell'Alcantara huwa li sempliċement Tpoġġi bilqiegħda u toqgħod tammira x'hawn madwarek. Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal
United Colors of Benetton.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
Orienta.

Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal.
United Colours of Benetton.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
Orienta.
Kickstart your breakfast the right way with Alpro No Sugars. Knockabout Sicilia tal-lum veru speċjali, mhux għax biss ħammorru f'waħda mill-ikbar attrazzjonijiet naturali li hemm fi Sqallija, però għax jakkumpanjani għal din l-avventura ħajkolli miegħi xi ħadd veru speċjali. Dan

Qiegħed gole dell-Alcantara soqt satejn mill-port ta' Pozzallo biex wasal ta' hawnhekk.
Le gole dell-Alcantara, fisqallija, Meravilja naturali definita mix-xmara Alcantara. Dan il-ġojjell uniku ġie kkreat min-natura permezz ta' flussi tal-lava antiki. Fil-Gole dell'Alcantara issib kolonni bażaltiċi li joħolqu pajsaġġi uniċi u drammatiċi. Issib ilmijiet ċari daqs il-kristall iserrpu u jikkreaw kaskati, il-ġmiel tagħhom. Is-saħħa tal-ilma u l-ħbit mal-blat joħloq ħsejjes li faċilment tiddeskrivihom bħala melodija naturali. L-istorja ġeoloġika tas-sit hija evidenti fil-blat b'forom ikkumplikat, però li jikkumplimenta 'l xulxin u joħloq sfumaturi naturali li jwasslu għas-sbuħija naturali taż-żona. Gole dell'Alcantara hija xhieda tal-qawwa tan-natura, spettaklu viżiv li jġiegħel lill-viżitaturi jitgħaxxqu b'din il-ġawhra ta' Sqallija. Biex tasal għal Gole dell'Alcantara hemm diversi entraturi, Aħna żilna l-entratura mill-Parco Botanico e Geologico, viċin il-villaġġ Francavilla di Sicilia. Dan il-park botaniku u ġeoloġiku jiġbed lejh viżitaturi ta' kull età, b'interessi differenti. Jekk int delettant taċ-ċikliżmu, hawnhekk issib rotta mill-isbaħ li tista' tagħmel bir-rota tiegħek. Għal dawk aktar avventurużi, fix-xhur sħan tas-sena, hawnhekk tista' tagħmel body rafting, canyoning u trekking fix-xmara Alcantara. Aħna għażilna li nqattgħu nofsha nhar sabiħa hawnhekk nippassiġġaw u nammiraw il-veduti panoramiċi. Litteralment naraw x'kapaċi toffri n-natura. Minn fuq, minn fuq, minn fuq, minn hawn, minn hawn. Jien ikolli ngħid li Milo hawnhekk qiegħed fis-seba' sema. Ma kienx hawn kantuniera, ma kienx hawn rokna li ma daħħalx imnieħru fiha u pprova jispezzjona x'hemm u x'm'hemmx, kurżità kbira għandu. Jien ngħid li llejla, wara dil-mixja kollha, min jaf kemm ser jorqod. Insomma, mhux hu biss se jorqod, naħseb anki jien.
Il-mogħdija mmirata għal dawk li jixtiequ jesploraw dan il-Park Botaniku u Ġeoloġiku bil-mixi, Twasslek f'numru ta' waqfiet fejn wieħed jista' jieqaf u jammira l-formazzjonijiet tal-blat.
Waħda mill-isbaħ affarijiet li tista' tagħmel meta tkun qiegħed hawnhekk il-Gole dell'Alcantara huwa li sempliċement tpoġġi bilqiegħda u toqgħod tammira x'hawn madwarek. Tammira n-natura, tara l-ilma jgelgel, tisma' l-ilma, il-ħoss naturali li jagħmel. Affarijiet sempliċi. ovvjament kalmi, li jirrilassawk u li jaljenawlek il-menti mill-istress li jkollna mill-ħajja ta' kuljum. Dal-basket li għandi madar illum huma koll affarijiet ta' dan l-imqareb, għax la kont naf laħ nagħmlu ġurnata barra fin-natura, rid niġi preparat. Nurikom naqra x'għandi. Ara kif noħroġ jien ma' Milo. Porzjon tal-ikel biex jekk jaqbdu l-ġuħ ovvjament ikollu x'jiekol. Ma jonqosx flixkun bl-ilma u l-bowl tinfetaħ u tingħalaq. Apparti minn hekk imbagħad ukoll dejjem naħsbulu għall-ġakketta mhux jiksraħ. Għandna wkoll il-wipes biex jekk jitħammeġ ikollna biex ninsħulu saqajh. Għandna wkoll ballun U toy ieħor biex inkunu nistgħu nimlgħulu l-ħin, kaxxa treats, u fl-aħħar iżda mhux l-inqas, dejjem inġorr miegħi xugaman għax dal-imqareb iffissat fuq l-ilma. Kif jara l-ilma, jekk ma noqgħodx attent, jaqbad u jaqbeż. Mhux l-ewwel darba jew tnejn inkunu qegħdin nimxu ħdejn il-baħar, eżempju l-Birgu, u jiena miexi u hu jaqbeż fl-ilma u nispiċċaw jiena fuq l-art inżomm iċ-ċinga u hu fl-ilma għaddej. X'nagħmlu? Inkomplu nimxu? Tlaqna.
Għal dawk romantiċi, hawnhekk issib La Terrazza dell'Amore, postazzjoni mmirata għal dawk li jixtiequ jiktbu d-dikjarazzjonijiet tal-imħabba tagħhom. Biex tkun parti minn din it-tradizzjoni, importanti li tiġi armat b'karta u pinna. L-ispirazzjoni hawnhekk ma tonqosx u f'dan l-ambjent ma ddumx ħafna taħseb biex tkun tista' tħarbex żewġ kelmiet li jirrappreżentaw l-imħabba ta' ħajtek. La qiegħed hawnhekk, jiena wkoll żammejt ma' tradizzjoni, ma stajtx ma niktibx id-dikjarazzjoni ta' mħabba tiegħi, issa ovvjament ħa naqbad kollox u npoġġihom f'din il-kaxxa tal-ittri li hawn hawn barra. Ovvjament, skont it-tradizzjoni, ma tistax tiżvela xi tkun ktibt fid-dikjarazzjoni ta' mħabba tiegħek. Jiġifieri jiena lilkom xi ktibt hawnhekk mhux ser ngħidilkom. Iwa tiqfax issaqsini xi ktibt għax mhux ħanejdlek xi ktibt fl-ittra tiegħi ma nistax. Dak fit mhux se ngħidlek xi ktibt fl-ittra. Il-mawra tagħna fil-Golli della l-Kantara għallum ser tieqaf hawnhekk, però għadha ma spiċċaċ fil-edizzjonijiet li ġejjin tal-Knockabout Sicilia Ħa nkompli naqsam magħkom l-esperjenza tiegħi li kelli hawnhekk fil-Colle dell'Alcantara u mhux biss, għax ħa noħodkom miegħi niekol f'post mustaċċun. Post li mhuwiex tajjeb għal min hu vegan jew veġetarjan għax wegħduni li f'dan il-post huwa ġenna tal-art għal min iħobb jiekol ikla laħam tajba. Niltaqgħu f'Knockabouts Sicilia li jmiss. Saħħa!
Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal. Esprit.
Kollox authentic Greek yogurt.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
Orienta.
Kickstart your breakfast the right way with Alpro No Sugars. Hey, int, li qed tara Knockabout Sicilia, ipparteċipa f'kompetizzjoni li għandna likom grazzi għal Alpro No Sugar. Idħol fil-paġna tiegħi owenbonici.tv. Irrispondi domanda sempliċi li qed impoġġilek flimkien ma' Alpro No Sugar u dik ir-risposta tajba tista' trebħek rigali grazzi għal Alpro No Sugar.
Fl-1917 inġibdet l-attenzjoni ta' Sir Temi Zammit għal burġ ġebel falqa magħrufa bħal ta' Ħaġrat. Zammit mill-ewwel għaraf l-importanza ta' dan il-post u beda skavar arkeoloġiku fl-1923. Fost is-sejbiet l-iktar interessanti minn dan is-sit kien hemm mudell ċkejken tal-ġebel li juri binja msaqqfa. Dan huwa wieħed mill-ħjiel li ħallewlna n-nies tan-Neolitiku li l-istrutturi megalitiċi li bnew aktarx kienu msaqqfa. Dan il-mudell juri wkoll kif aktarx kien isir dan. Fil-ġenb nistgħu naraw il-filati ta' ħaġar minduda jesporġu ftit 'il ġewwa biex iċekknu d-distanza li kellha tiġi msaqqfa. Il-mudell maħdum ukoll b'mod li juri t-teknika tal-bini partikolari li kienet tintuża f'dawn il-binjiet. Ħaġra minduda kienet talterna ma' ħaġra wieqfa, biex b'hekk il-ħitan ħoxnin maħduma b'żewġ tiqxur u mimlija bil-maskan kienu jintrabtu u jkollhom iktar saħħa. Il-mudell juri wkoll daħla monumentali, xi ħaġa komuni f'dawn il-binjiet. Id-daħla monumentali f'Ta' Ħaġrat però hija partikolari għax tasal għaliha minn tliet tarġiet. Din id-daħla, li tifforma wkoll id-disinn ewlieni fl-istemma tal-Kunsill Lokali tal-Imġarr fuq it-talba tal-Imġarrin stess, tfakkar fl-importanza tas-sehem tal-komunità fil-kura ta' dan is-sit.
Il-Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u r-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir, permezz tal-Aġenzija tal-Enerġija u l-Ilma, Nieda l-ewwel dokument ta' politika li jagħti dettalji dwar il-politika nazzjonali għall-użu tal-enerġija rinnovabbli offshore għal konsultazzjoni pubblika. Il-politika tal-enerġija rinnovabbli offshore tħares lejn il-potenzjal offshore tal-ibħra Maltin u kif dan jista' jiġi użat fl-aħjar interess tal-pajjiż. Din il-politika tappoġġa l-implimentazzjoni ta' proġetti rinnovabbli offshore, prinċiparjament mir-riħ u mix-xemx, f'żoni li jinsabu lil hinn mill-ibħra territorjali u fiż-żona ekonomika esklussiva potenzjali ta' Malta. X'wassal għall-iżvilupp ta' politika nazzjonali li tiffoka fuq enerġija rinnovabbli offshore? Id-daqs ta' Malta hu dak li hu. U biex jilħaq miri iktar għolja ta' enerġiji rinnovabbli l-pajjiż jeħtieġ li jħares lejn alternattivi fattibbli oħra fosthom enerġija mir-riħ, speċjalment dik offshore. Strutturi akbar tar-riħ 'il barra mix-xtut li kapaċi joperaw b'effiċjenza flimkien ma' avvanzi fl-iżvilupp tat-teknoloġija Issa jpoġġu t-teknoloġiji floating offshore bħala għażla raġjonevoli għall-użu tal-enerġija rinnovabbli f'Malta. L-iżvilupp tal-politika offshore għandu l-għan li jsaħħaħ il-politika ġenerali ta' Malta dwar l-enerġija, li jikkontribwixxi aktar fit-triq tal-pajjiż biex jikseb użu ta' enerġija nadifa u impatt aktar pożittiv fuq l-ambjent. Wieħed mill-għanijiet ta' din il-politika huwa li tippromwovi l-investiment fl-infrastruttura tal-enerġija rinnovabbli permezz tal-iżvilupp ta' qasaf komprensiv. Dan isir filwaqt li jiġi assikurat li kull żvilupp propost ikollu l-inqas impatt fuq l-ambjent u attività marittima oħra. Wara l-proċess ta' konsultazzjoni pubblika u t-tlestija tal-studji preliminari rilevanti, il-pjan huwa li l-Gvern Malti jibda proċess li għandu jwassal għal sejħa għal proġetti prospettiva.
Din il-politika tkompli ssaħħaħ l-impenn tal-Gvern Malti li jilħaq l-obbligi tiegħu fit-tranżizzjoni lejn gżira bi klima newtrali sal-2050, filwaqt li joħloq opportunitajiet ta' swieq ta' xogħlijiet ġodda li jirriżultaw f'opportunitajiet ta' niċeċ ekonomiċi varji, b'inqas impatt fuq l-ambjent.